Bar boluň!
Mähriban tomaşaçylar, syýahatymyzyň çäklerinde ajaýyp sährada Lebap welaýatyna mahsus bolan folklor çykyşlary bilen tanyşýarys. Onuň taryhy we geýinmek medeniýeti barada ägirt gyzykly maglumatlary size eşitdireris. Sungata inçemenlik bilen düşünýän halkymyzyň geçmişde döreden çemçeli oýny hem özboluşlygy bilen tapawutlanýar. Bu tansa başgaça Gaşykly oýun hem diýilýär. Ýagny ol agaçdan çemçeleriň guýguşlaryny Biri-birine kakyp çemçe sesleriniň kakuwlaryna ýerine ýetirilýär. Bu tansy oýnamak üçin dört sany agaç çemçe gerek.
Biziň folklor tans toparymyz müň dokuz ýüz segsen altynjy ýyldan bäri türkmen halkymyza, il-günümize hyzmat edip gelýär. Biziň ilkinji folklor eserlerimiziň biri Lammaly gyz, Jigide kakan, şol folklor eserlerimiz bilen biziň folklor toparymyz halk arasynda söýgä mynasyp boldy. Watan saňa döneýin, Hä dürse, hä dürse, Hä dürse, dürse, dürse, Hä dürse, hä dürse, Hä dürse, dürse, dürse. Ine, biziň şu häzirki egnimizdäki lybaslarymyz sary esgi, ýagny günüň dogup gelşini aňlatýar. Donumyz bolsa nim türkmen halkymyzyň bir ýaşyl öwsüp duran baýyrlaryny, ýaşyl maýsalaryny aňlatýar. Maňlaýymyzdaky maňlaýlyk hem kümüşden ýasalan. Ynha biziň şeýleräk lybaslarymyz. Umuman siziň milli lybaslaryňyzda lebaba mahsuslygy görmek bolýada. Lebaba mahsus ondada ärsary ene mamalarymyza mahsus bolan lybaslar şu. Çapak çapak
çapaklara ýeňil ýeňil bökmän bara sallanmada sallanyba. Lebap topragynda meşhurlyk bilen, ussatlyk bilen ýerine ýetirilýän tanslaryň biri-de çapak tansydyr. Başgaça karsak hem diýilýär. Çapak ýa-da karsak sözi el çarpmak sözünden gelip çykan bolmagy ahmal. Bu bolsa elleriň bir-birine bat bilen urulmagyny aňladýar. Tansyň esasy dessury hereketleri hem el çarpmak arkaly ýerine ýetirilýär. Çapak tansynda çalynýan dep kakuwlary hem düýbünden üýtgeşik. Folklory diňe zenanlar tarapyndan ýerine ýetirilmegi özboluşlylygy emele getirýär. diýseň ajaýyp çykyşlary ýerine ýetirýäňiz. Ýaşyňyza garamazdan şulary ýeňil goh ýerine ýetirýän Hereketleňiz diýseň bizi buýsandyrýar, joşdurýar syýahatymyzyň çäklerinde. Biziň şu folklor toparymyz bir müň dokuz ýüz segseniji ýyldan bäri çykyş edip gelýär, hereket edip gelýär. Ýagny toparymyzda ýigrimi dört sany agzamyz bar. Mamalar bolup ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, daşary ýurtlarda-da birnäçe gezek şowly çykyşlar edip geldiler. Biziň toparymyzyň esasanam şu egin-eşikleri barada aýdanda, Şu başymyzdaky taryýalygymyz akakyjan şul ýaşlaryň ilkinji durmuşyň maşgala binýadynyň düýbüniň tutulmagyny aňladylýar. Iki ýaş tuwanyň birikmegi şu ýaly şeýdip çekilip daňylýar-da. Şol iki ýaş tuwanyň birigendigini maşgala durmuşynyň binýadynyň tutulýandygyny aňladýar. A bu ak ýalygymyz bolsa asudalygy, arassalygy, päkizeligi aňladýar. Şony alamatlandyrýar. Gök donumyz bolsa bizde ýaşuly enelere Gök asman bilen şu beýik derejede görensoňlar, hmm. eneleri şu ýaşly enelerimiz esasanam gök don geýýärler.
Çapak tansynyň döreýşi bilen bagly käbir maglumatlarda bolsa, ir döwürlerde erkek kişiler söweşden ýa-da awdan dolanyp gelenlerinde zenanlar Olaryň öňünden begenşip, el çarpyşyp çykypdyrlar diýip gürrüň edilýär. Ine, şeýle rowaýata baý bolan bu çapakdan soň, mähriban tomaşaçylar, eziz enelerimiziň öz ýaşlaryna garamazdan, häzirki güne çenli bu tansy ýerine ýetirýändiklerem diýseň buýsançly. Mähriban tomaşaçylar, bu folklor toparyna gatnaşýan mähriban eneleriň köpüsi

Jason Witterman bilen Siseromyzdan arzuw edýäs. Mähran tomaşaçylar, syýahat söýüjiler, elbetde häzirki pursatda Lebaba mahsus bolan milli folklor çykyşlary barada birnäçe zatlary bildik we tomaşa etdik.